پیروں ننگے ہتھیں چھالے ہوندے ہن۔ اینجھے لوگ تاں عظمت والے ہوندے ہن۔ لذت کیا ہے خوب فجر دے سجدے دی۔ لذت دے انداز نرالے ہوندے ہن۔ چٹے کھیر سفید بدن بد کاریں دے۔ چٹے کھیر سفید بدن بد کاریں دے۔ قہر دے کوجھے اندر کالے ہوندے ہن۔ ساݙے بند دروازے ݙیکھ نہ رناں کر۔ ساݙے بند دروازے ݙیکھ نہ رناں کر حق والیں دے گھر کوں تالے ہوندے ہن ایں ݙر توں تاں کہیں کوں حال سݨیندا نیم ایں ݙر توں تاں کہیں کوں حال سݨیندا نیم ہنجھو تھئے کجھ ڈھیر ابالے ہوندے ہن ساݙے سر تے ہاڑ دی ہم وس ݙیہدا جل ساݙے سر تے ہاڑ دی ہمس ݙیہدا جل اینویں پٹھ تے پوہ دے پالے ہوندے ہن جو تیݙی ساݙی ڳالھ جݙاں ہے آپت دی تیݙی ساݙی ڳالھ جݙاں ہے آپت دی غیر کیوں ساݙی ڳالھ وچالے ہوندے ہن کون کہیں دی خاطر اتھ ٻہہ روندا ہے ہر کہیں بھوڳے درد کشالے ہوندے ہن میݙے نال ہے شکوہ میݙے یاریں کوں طاہر تیݙے شعر نرالے ہوندے ہن پیروں ننگے ہتھیں چھالے ہوندے ہن اینجھے لوگ تاں عظمت والے ہوندے ہن فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان دے نانویں جو فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان دے نانویں ہک نظم دے کجھ شعر جو میݙا اپݨی قوم تے قرض نہیں میݙا جذبہ ہا میݙی جرات ہئی میݙا اپݨی قوم تے قرض نہیں میݙا جذبہ ہا میݙی جرات ہئی قربانی دین اسلام اتے میݙے اسلاف دی عادت ہئی میں سب کجھ اپݨا خرچ کیتے ݙتی رب رحمان جو ہمت ہئی تاہوں ذہن ضمیر کوں نہیں ویچا میݙے خون اچ شامل غیرت ہئی کہیں حاکم نال کوئی شکوہ نئیں میرے نال کہیں کیا کیا کیتے اے میرے سر تے فرض ہا دھرتی دا میں اپنا فرض ادا کیتے جو میرے سر تے قرض ہا دھرتی دا میں اپنا فرض ادا کیتے جتھ محسن مار سما پوون اتھ خیر دی کون امید کرے۔ جو جتھ محسن کہیں حاکم نال کوئی شکوہ نئیں میڈے نال کہیں کیا کیا کیتے میڈے سر تے قرض ہا دھرتی دا میں اپنا فرض ادا کیتے جو جتھ محسن مار سما پوون اتھ خیر دی کون امید کرے جتھ قوم عقاب نواب اتے نت کالا کاں تنقید کرے اتھ سچ دا سجھ کوئی ابھرے کیا جتھ نور اندھیر خرید کرے جیڑھا سجھ ابھرے کوئی عید کرے۔ جیہڑا نور اسور کوں رووݨ پئے کیا سجھ ابھریے کوں عید کرے اتھ کافر بنیے ہیرو کوں اج سر تے تاج پوا چھوڑیے اساں ساری قوم دے محسن کوں کرسی توں پکڑ لہا چھوڑیے جو اساں ساری قوم دے محسن کوں کرسی توں پکڑ لہا چھوڑیے ساڈا دغا باز وتیرا ہے اساں پشتی بان کوں ویچ ݙتے۔ ساڈا دغا باز وتیرا ہے۔ اساں پشتی بان کوں ویچ ڈتے۔ اساں ائے مل صادق کئی ویچن۔ گھر ائے مہمان کوں ویچ ڈتے۔ اے مصر بزار ہے یوسف لیوں۔ اساں دین ایمان کوں ویچ ڈتے۔ زر مال ضرورت زور دی ہئی اساں پاکستان کوں ویچ ڈتے۔ جو ساڈا دغا باز وتیرا ہے اساں پشتی بان کوں ویچ ڈتے اساں ایمل صادق کئی ویچن گھر آئے مہمان کوں ویچ ڈتے اے مصر بزار ہے یوسف لیوں اساں دین ایمان کوں ویچ ڈتے زر مال ضرورت زور دی ہئی اساں پاکستان کوں ویچ ڈتے اوئے ساڈا خون سفید جڈن تھیوے ہر دور غدار مشہور ہیسے توں خان قدیر نہ شکوا کر اساں محسن مار مشہور ہیسے جو ساڈا خون سفید جنݨ تھیوے ہر دور غدار مشہور ہیسے توں خان قدیر نہ شکوہ کر اساں محسن مار مشہور ہیسے جو گر گئے ہوں اتنے پستی وچ ونڄ پیوں پاتال غلامی وچ گر گئے ہوں اتنے پستی وچ ونڄ پیوں پاتال غلامی وچ اساں ڈالر سانویں ویچیے غیرت ہر سال غلامی وچ ساڈے منہ کوں چسکا لاگیا ہے کھا کھا تے مال غلامی وچ ساڈی آندی نسل دا سچ پچھدی ہے ڄمدا ٻال غلامی وچ جو گر گئے ہوں اتنے پستی وچ ونڄ پیوں پاتال غلامی وچ اساں ڈالر سانویں ویچیے غیرت ہر سال غلامی وچ ساڈے منہ کوں چسکا لگ گیا ہے کھا کھا تے مال غلامی وچ ساڈی آندی نسل دا سچ پچھدی ہے ڄمدا ٻال غلامی وچ ہئی منزل اوج ثریا پر ڈھائے بھوئیں تے عظمت بھل ڳئے ہوں ساکوں ہوش نی آیا اڄ تاݨی اساں بے حس تھی تے رل ڳئے ہوں جو ساکوں ہوش نی آیا اڄ تاݨی اساں بے حس تھی تے رل ڳئے ہوں ہے دھرتی ساݙی پر تھیندن سب فیصلے پار سمندر دے ہے دھرتی ساݙی پڑ تھیندن سب فیصلے پار سمندر دے ساڈے من دی مسجد ڈھہ پئی دے ہن قرب کلیسا مندر دے ساڈیاں اکھیں چرچ چمھایاں ہن پیوں چچے نال وسندر دے سنج سینہ حرص دا جھر تھی گئے ساڈے مردے نانگ نی اندر دے جو ہے دھرتی ساڈی پڑ تھیندن سب فیصلے پار سمندر دے ہے دھرتی ساڈی پڑ تھیندن سب فیصلے پار سمندر دے۔ سارے من دی مسجد ڈھہہ پئی دے۔ ہن قرب کلیسا مندر دے۔ ساݙیاں اکھیں چرچ چوبھایاں ہن۔ پیوں چچے نال وسندر دے۔ سنڄ سینہ حرص دا جھر تھی ڳئے۔ ساݙے مردے نانگ نی اندر دے۔ ہر موڑ تے طاہر لوبھ دے وچ۔ زر نال ضمیر دا سودا تھئے۔ ہر دور دے وچ ہر موڑ تے طاہر لوبھ دے وچ زر نال ضمیر دا سودا تھئے بے کار کمان آمان دے وچ ہر نکھتے تیر دا سودا تھئے ہر نکھتے تیر دا سودا تھئے۔ توڑیں کچھ اچ ظالم کوہ چھوڑین نئیں لفظ زبان توں نکھتا۔ توڑے کچھ اچ ظالم کوہ چھوڑین نہیں لفظ زبان توں نکھتا مرزئی مردود نے وت آکھے گئے جہد قرآن توں نکھتا توڑے کچھ اچ ظالم کوہ چھوڑین نہیں لفظ زبان توں نکھتا مرزئی مردود نے وت آکھے گئے جہد قرآن توں نکھتا زم زم دا وارث بن بیٹھے جیڑھا آئے شمشان توں نکھتا۔ زمزم دا وارث بݨ ٻیٹھے جیڑھا اے شمشان توں نکھتا تہوں طاہر جذبہ جرات دا ڳئے پاکستان توں نکھتا تہوں طاہر جذبہ جرات دا ڳئے پاکستان توں نکھتا جو معتبر اتنا ہاں میں یاریں دی یاری واسطے معتبر اتنا ہاں میں یاریں دی یاری واسطے منتخب کیتا ڳیا ہاں چودیواری واسطے معتبر اتنا ہاں میں یاریں دی یاری واسطے منتخب کیتا گیا ہاں چودیواری واسطے ہتھ شناسی کر جو سگدیں ڈیکھ ہاں ہتھ دی لکیر ہتھ شناسی کر جو سگدیں ڈیکھ ہاں ہتھ دی لکیر بھوگ یاری دے بھگیساں عمر ساری واسطے جو جو کریندیں کھل تے کر ہوں جو کریندیں کھل تے کر توں کون پچھ دے تیں کنوں جو کریندیں کھل تے کر توں کون پچھ دے تیں کنوں شخصیت میڈی جو ہے پئی راہ داری واسطے جو شخصیت میڈی جو ہے پئی راہ داری واسطے نال دشمن دے میݙا سئیں ہک ݙیہاڑے جھیڑ تھئے نال دشمن دے میݙا سئیں ہک ݙیہاڑے جھیڑ تھئے دوستیں دی فوج آ ڳی طرفداری واسطے جو مفت وچ شبیر طاہر ٻئے دا ناں احسان چا مفت وچ شبیر طاہر ٻئے دا ناں احسان چا مفت وچ شبیر طاہر ٻئے دا ناں احسان چا میݙا مونڈھا ہے نہ پیا تیݙی سواری واسطے معتبر اتنا ہاں میں یاریں دی یاری واسطے منتخب کیتا گیا ہاں چودیواری واسطے۔ نسی اپنی عظمت کڈاہیں سنبھالی نسی اپنی عظمت کڈاہیں سنبھالی اے بے حس تھیا پیا ہک کھا تے بھنوالی اینجھا بھوت مغرب دا سر تے چڑھیا ہس غلامی کوں سمجھی پے روشن خیالی جو تیں وی ٹرڑیں نال اساڈے خیالا کر تیں وی ٹرنے نال اساڈے خیالا کر ڈکھ دا بادل بن تے سجھ نہ کالا کر جو تیں وی ٹرنے نال اساڈے خیالا کر ڈکھ دا بادل بن تے سجھ نہ کالا کر جو اے نہ سوچیں تیڈے ظلم توں ڈر گئے ہیں اے نہ سوچیں تیڈے ظلم توں ڈر گئے ہیں اساں جانی جان تے ویندوں ٹالا کر جو ساݙے جسم تے پاڑیں لیریں دے صدقے ساݙے جسم تے پاڑیں لیریں دے صدقے ہݨ مولا توں جلدی نال انہالا کر ساݙے جسم تے پاڑیں لیریں دے صدقے ہݨ مولا توں جلدی نال انہالا کر قیمتی ہے کیا واہ واہ تیݙی لفظیں توں قیمتی ہے کیا واہ واہ تیݙی لفظیں توں شیر اکھیندن کتنا یار کشالا کر